AI por pensa di su mes? Ke aba ta bisa tora desa? Te na ami ta kere no, pasobra mi no, ya ami no, mi sa kon e teknologia ta traha, anto ya te na ami tambe ku e no ta, e no ta pensa di su mes, te na e mester un, ya un un nan ta biba un des un meta, un objective, anto yori e por purba E a complete e e meta, e objective. Ei ta aki is Bo Bini na un episode nobo di Tekiamentu. Abo ta sa ku nos tin un language model na Papiamentu? Awel, den episode aki nos invitado Gaby Ras ta di e proyekto Papiamentu dat AI. Anto e di konta nos kiko tur ta bai den siña un language model Papiamentu. Kiko e proyekto ta? Kiko nan ke logra e proyekto? Kon nan ke aplika AI den agrikultura? Anto. Kon abo tambe por aporta na e proyekto? y mucho mucho mas. Na primer lugar nos kier danki na Gaby di Pavimentos AI pa pasa tempo cu nos awe. Anto enjoy episode, e ta un episode largo pero sumamente informativo. Manera a bin cusuma, ami ta Jurgen. Ami ta Lidia. Anto esaki ta Teckiamento hunto cu. Gaby Ras. Enjoy.

Anto loke nos a bin haña e request di mas tandu ku nos ta yando, mirando ku nos ta papia papiamentu, ta ku si nos a pone subtitles na ingles. Exacto. Di un banda bo ta pensa, berdad, lo bo por reach mas tantu hende asina. Pero e ta un tedious job, pasobra mirando ku no tin e sistema na e awoki ku por Kompondé papiamentu. Sí, text to speech na papiamentu. Sí, a lo traducié na ingles pa por automatisá e trabou ei pa mi. Pasobra cu ei ta un trabou hopi difici pa ora bo ta edit, pa bo e para cada zin pone subtitles. Anto den mi buskeda pa haña un manera cu pa nos por automatisá esaki, m'abi stumble riba un website cu yama. Papiamento dot AI. Bo lo humagina bo ora bo mira e website ei anto bo lesa kiko tur nan ke logra ku Papiamento dot AI? Mi di ey, koke ta eksaktamente loke mi mester. Anto bo a reach out, nos a reach out, nos a resa Kole nos ta? Kole boso ta? Mi pidi a mi por instala algu di mi pa mi pone subtitles pa mi make my job way easier. Paso, eenmaal bo tin text to, um, speech to text, bo por usa e tambe pa automatically create snippets cu diferente cos cu bo pa haci. Anto p'esey, nos a reach out, anto Todo e richado nos a haña. Gabi. Si. Nos a haña un di e miembronan di e organisashon. Bo mira e organisashon pa menti lòt ei ai? E ta inoficial. Dus awoki e ta mas un sorto di paraplu ku nos ta usando. Ya, op e gemen nos ke hasié ofisial, si, pero nos no sa Keating, pero ya mi por conta bo mas tocante di papiamento AI. Nos dei na, nos dei na. Sowieso anta na final di, final di episode ami ke sa ki ora mi por instala cos aki pa mi por. No pressure. No pressure, no pressure, no pressure Gabi, no pressure Gabi. Pero lanos cuminsa Gabi, danki pa. Pa tuma tempo fe bo dia. Danki pa bosonan anda bosan pasenshi tambe pasa tu mami basta ten pa mi email back. No sigur pe di mes um e e di loke bo komand'e e ta un side Si, side project di si, si. kosnan e no ta bo no bo main No, main focus. no. Anto bingo ku e podcast aki tambe ta nos side project bo bo verwacht ku Asina bo manda un email riba mi mesohora. Pero bo a contesta anto bo esey di bo ta anto. Sí, nos ta hopi contento cu bo at least sí. contesta nos. Awor, pone cu nos, pone cu nos dive in den AI, pagmento.ai, la cu nos reconoci cu Gaby Ras. Sí. No, ami, um, ja, ami ta Gaby Ras. Um, ma naci na Corsou. To manera, ja, hopi mucha tambe dia, ora mi ta tin diesocho aña, fin di aña escolar nos a bai

Ya, despues ora mi a kaba mi bachelor, mi a hasi master ahi, anto despues ora mi a hasi un PHD den ahi. Anto, ya, awoa ke mi ta besi ta trabando komo un, ya, un researcher òf, ya, global por lo bisa mi ta un data scientist, pero na e kompania ku mi ta trabou aki Kijin na Wageningen, mi ta mas, ya, mi ta un onderzoeker. Anto mi research ta, ya, pa kon nos por usa ahi pa. inova matanan eigenlijk ku ta produsí manera vegetables òf fruta òf otro produktonan ku nos ta usa den bida. Awesome, awesome. Bo a kuminsá bon, bo a kuminsá ku loke nos ta kita bai sa kiko bo ta hasi. Anto pa nos siña di un manera mas mas lagdrèmpelig, manera holandés lo bisa. Anto a siña komo icebreaker. Ligia tin su su infamous um, drill. Three part question. Three part drill, question. Sí. E pregunta de tres parte. Ki bo famia nan ta kere bo ta hasi? Ki bo ta bisa nan bo ta hasi? I ki bo ta hasi en berdad den Haiti? Bo, e promé mi kier seta e pregunta di mas ku e kontesta mas pret. Paso nan ta kere ainda mi ta traha ku robot. Paso ta tin un temporada den mi bachelor ku mi tabata den e E Dutch Now team, dus ei ta, Now ta un robòt chikit asina aki, kolor blanku ku hopi a ta hunga futbòl. Anto, ya, dor mi ta parti di e team, a dun mee ku robòt competitions ku eseinan, dus, ya, mi ta komprende si ku bo ta haña manera e stèmpel ei riba bo, bo ta, bo ta, bo ta bisa ta programa e robòt. Obviamente ke mi ta traha e robòtnan mes, pero, ya, esei si no ta berdad. Locual mi ta conta nan cu mi ta haci. Ya, den e PhD tabata masha dificil mi e pa conta nan ki mi ta haci. Awor aki e ta mas concreto door cu mi ta eigenlijk traha na un compania cu tin un meta pa su mes. Des awor aki mi ta conta nan cu ya, mi ta eigenlijk un data wetenschapper. Esaki mi ta haci onderzoek, ando mi ta.

Anto esei ta krea oportunidat pa bo usa algoritmonan outomatiko pa outomatisá henter e prosesonan tok pa siña tambe for di e tantu e data ku bo ta kolektá. Dus. Ok. Anto nan ta komprendé esei? Nan ta komprendé owo splika nan asini? No ègt. Pasobra nan ta bisa, hmm, ah, bo ta hasi mata mas mihó, pero kiko esei ke men? Dor mi ta bisa nan, ah, por ta, dus Mane, awoki tambe nos tin e hopi cos tin te makan cu climate change, especialmente agricultura, unda un den problemanan tambe cu bo por solve ta con bo ta traha un mata cu por crece den un clima mas calor. So tur cos ta birando mas calor awoki. Dus dor ei bo por usa e automatisering di e dna tecnieknan pa bo haña sa an. Si mi traha e mata aki, ke mata aki, mi ta haña un mata of un Ya, un liña di mata, kaminda mi por portá krese den un, den un desierto. Seduor, very ambitious, pero. En de eur, yanda bisa, ah, ok. Òf un otro tambe ta, ora mi kue un apel fer, for di un palu, anda mi pone den supermerkado, porta ta keda bon pa un siman. pero tambe bo por, ya, bo por manera mèsk ku e dna òf traha diferente sorto, òf kruis diferente ku por ta te keda bon dos siman. Deur yeta baha manera e food waste. Of por ta bai e prijs di e apel mes? Bo ta haya, bo ta haya hopi pregunta tocante di kico ta e ethic responsibilities cu bo tin hoy. Pasobra basically bo ta bezig ta hunga cu naturalesa un style. Si, si, esey si. Awoa cu e hopi menos mi ta haya, pasobra Ya, bo tin te maka den ki ethics nan awor di e DNA manipulation, pero nan ta para basta bon den ley kiko mag anto kiko no mag den in terms of ya genomic manipulation. Anto ya dor ku mi ta traha na e kompania ku tin legal department ku tuko nos ta keda binnen de kaders di kiko mag anto kiko no mag. Nan tin structura pone asi kiko Boso nan por hasi. Sí, Nan por sí. draw outside the box. Outside the No, lines. no, no. Um, pero tin mi ta tra, uh, ora mi tabata hasi mi PhD bijvoorbeeld, mi tabata hasi onderzoek na, uh, ya ta tin poco preguntanan uh, científico cu tin te maken cu manera, ya, mas, um, ya, e tan tin manera un karakter mas social. Um, manda ta tin un tempo mi ta traha cu e facial recognition, cu awor aki ta, e ta hopi controversial, pasobra bo por abusá e mashalia mes. Anto asina e AI ta manera tin te makan ku hende e ta bira masha difisil mes pa ya bo por tur kos bo por abusa dus ora e e pregunta ta bira okay pero kon bo ta hasi e di un manera etiko anto ora mi ta haña hopi mas pregunta tokante esei. Si nos tin un un pregunta ke a souiso tokante esei paso ami tambe ta mi ta un pia den innovation Anto un pia ta den law ethics en that kind of stuff. Lidia ta otro dos pia den law ethics, pero ese ta un otro un otro tópico por un día. Pero ban pa no primero si que inan mi que pa nos lay the foundation di AI. Okay. So lo que voy a contar hoy ta open interesante. Pero pa nos zoom uit momen. Paso ke rato ora mi papia tocante di pavimento di AI, mi ta kere e tema cu acabe menciona ei ta bin atrobe dilanti. Sí. Mi ban comenzá prome ki ta AI. Kiko o aba tende AI, kiko aba ta como debao di AI. Sí, dus ami, pa mi AI, ehm, E ta un meta, dus pa bo ya recreate ya inteligencia dus e palabra ta haciendo inteligencia artificial dus inteligencia cu nos ta traha no inteligencia cu ta ocuri manera den naturaleza dus anto un anto e maneranan pa yega na e inteligencia artificial Tur e kone bo ta pone bou di e, ya, e paraplu di e teknologianan, inteligensia artifisial. Dus awor bo por usa inteligensia artifisial tambe komo un sinonim pa e teknologianan pa yega na dje, pero ami ainda ta kere ku ta, ya, ta e, ta e, e overall goal, e meta, ta inteligensia artifisial.

a ta hoki kiko ki machine learning ta ki su rol ta den henter AI ku tur kone e ta un aparte of e ta gewoon un subset di dje? Sí, um, ja, kon pa splika machine learning? Um, ja, machine learning tin eigenlijk hopi te maken ku um wiskunde anto ku statistiek anto um Ora bo tin hopi data over di un un of otro topic, anto si e data parse otro, bo por laat los e e e algoritmesnan, e statistisch algoritmesnan di di wiskunde, nan por saka mané patron chi for di e data, Anto bo por usa manera e lógika di e patronchinan akí pa bo outomatisá poko desishonnan. Manera si mi tin hopi plachi di manera un kachó òf un beibi òf kiko ta un mata, mi por siña un machine learning algoritme pa e rekonosé. Dus ora mi ta train de manera riba shin. potrèt di kachónan. Despues mi ta mustr'é un potrèt di un kachó ku nunka e mira ante ta bisami esaki ta un kachó. Pero si mi mustr'é un pushi ta biza no esaki no ta un kachó. So el a el a òf e un òf ander manera el a haña sa òf ya no òf e un òf ander manera dor di usa e ya e prinsipionan di e statistische wiskunde e ta ya e ta e ta e ta catch E locual den e potret ta haci e e afbeelding un cacho. Cacho. Si. Enta e enkele manera pa ta train bo yu, pa ta siña bo yu. Si. This is, this is a dog. Si, pero e diferencia ta cu, ya, mi yu ta siña hopi mas lia. Toch wel. Anto, ya mi ta spera. Anto cu e machine mester, of ya, e machine learning, e mester hopi. voorbeeld di e data, anto bo data tambe mester ta di kalidat. Entonces esei si tin un tin un diferensha grandi entre kon ya ser humano ta ta siña anto kon awòkki nos ta kon e machine learning tèkniknan ta siña. Anto machine learning actually ta e e awòkki e basis pa kon e e e métodonan manera large language models ta wòrdu implementá òf traha. Mester ta e basis, dan riba dje bo ta mester pone un bouwsteen. Bo tin e machine learning part, dan riba dje bo a sigui build. Como tin mir'e? dus ami ta haña ainda e, e, pasobra e, oké, dus e machine learning ta maneha e un, un, un, ya, un set grandi di tèkniknan. Anto den dje tambe bo tin spesifike subsets, ma e tin un machine learning tèknik ku yama neural networks. Anto e ta inspirá dor di kon nos serebronan ta traha. Anto mi sa. Den nos cerebro nos tin diferente cel hopi specifico cu yama neuron, anto e neuronnan ta papia cu otro. Anto esque men cada neuron tin ya un firing signal. Anto nos tin masha hopi di nos tinan den nos cabeza, den nos cerebronan. Anto ya nan ta procesa data di un tal manera anto nan anto ya cientificonan a Wak kon nan ta prosesá e data, anto nan a simplifiká e proseso aki hopi, hopi, hopi mes. Anto, pero nan a ripará ku ya bo por train un algoritmo pa e rekonosé kachó for di potrèt sin bo bis'é esaki ta un kachó spesífikamente. Dus, op een of ander manier e ta traha. Dus, Anto si bo sigui den e neural networks ei ku ta un ya un subset di machine learning bo ta yega na large language models. Pues large language models ta un ya un tambe un subset di neural networks. Esta. Pero awo si bo ta papia tokante di manera e neural networks bo ta papia di hende humano anto bo ta papia di e network e AI ku bo ta traha? Awo E conversacion tocante e dos cosnan ta te ora hende tende esaki bien hende ta cuminsa tin idea di manera hey e coki como ta compare cu hende humano con tin hopi mito tocante di e palabra AI ey un di nan ta mane AI por pensa di su mes Um, Ki kiawe ta mester te, te, te na ami te kere no. Paso mi no, ya, ami no, mi, mi sa con e tecnologia ta tra. Anto, um, ya, te na ami también cu e nota, e nota pensa di su mes. Te na e mester un, ya, un, un, ante me, un, des un meta, un objective. Anto eri e por purba, um, e a complete e e meta e objective pero no cu manera di su mes e ta dicidi di bay haci algo dus ami ta kere e no ta e no por pensa riba su mes ainda. Su mes e tin gewoon bo ta programe pa haci logra un meta anto e ta haci esey anto that's it. Si si si. Of tuma decision a basis di input. Tòg tambe? Sí, tambe por. Dus. So un di e, un di e miedonan mas grandi di nos ta awoki, aparte di e parti ta bou, ku si AI is gonna take our jobs, e, e, e, e miedo mas grandi ta ku bata nos ta, at some point nos ta reach generic, um, Eh, Ja, ma? AGI? si, AGI. Artificial General Intelligence. Sí, sí, Artifi- sí. Artificial General Sí, sí, Intelligence. sí. Anto, einan, ein, wega einan, e miedo ta ku, e ta realisá ku hende humano ta malu pa mundu anto disidi disi elimina tu hende. No, mi ta kere esei ta um, mas e super intelligence, um, pasobra e general intelligence ta eigenlijk ora bo yega e nivel di un ser humano mes. Dus mane nos por hasi un echt diferente sorto di tareanan. Um. Manera bo no por usa un chatgpt pa duna un mata awa. Anke ta un tarea masha simpel mes pa un ser humano. Entonces mi ta kere ora bo tin manera un, ya, un general intelligence e por hasi hopi cos. No solamente locual e tabata programa pa hasi. Anto. Ya, mi ta kere e, ya, e, e, e miedu di e super-intelligence tin te maken ku e fenomeno di, ku nan ta yama alignment. Anto, alignment ke men kon bon e lokual nos a manda e AI hasi ta lokual e ta hasiendo. Ke men, si ami bis'é, bo wak e mata, por ta si si den e caso bon e ta si ta un robot e ta cue e heater e ta duna e mata awa of e ta cue e tuin slang duna a mata awa and that's it pero por ta tin algo den su programming cu ta lag'e ya misinterpret e command ey Anto por ta e kemen ami por optimalisá e proseso di duna mata awa. Anto den e optimalisashon ei por ta tin algu ku ta sosodé ku no ta bon pa nos. Dus por ta ta ripará ku an e awa ku nos ta dunando e mata no ta eigelik bon pa e mata, anto mester saka poko kos for di e awa. Si, ande ta bai somehow vugtu. un stofio n'e awa ku no ta bon pa nos ser humano, anto nos ta bira malu, pero e awa, e mata si ta great. Dus einan bo tin un, ya, tin un voorbeeld, ya, un tiki simpel, pero di un manera ku, ya, e, e, e metanan di nos, anto di lokual e AI ta kere ku e meta ta, ya, nan no ta ègt align. Ya, anto. E ori ya diferente cos malo por pasa. Anto ori bo ta yega na e parti a mi ta haña cu bo ta haña e ethical dilemmas about AI like cu bo intencion ta por ehempel pa a duna e matao bo intencion ta pa tene hende safe for ehempel ami ta kere that's one of like a biggest like worries cu nos tin cu like AI will take over por ehempel nan ta usa AI pa surveillance por ta e ta monitoreando si bo ta wak facial expression di hende anto segun di esei a base di esei e algoritmo ta tuma cierto decisionnan si con a bo ta pensa tocante e ethical dilemmas nan ei cu like um. Kiko ta ethical? Como pa tra cu AI pero toch mantene ethical? Of Sí. moralmente? Pasobra ta algo hopi subjective. Sí, ta. sí, sí. No, mi ta kere tambe bo cu e dos, of ya bo cu e manera shen diferente hende di mundo nta puntra nan si algo ta bon of malo, bo ta haña un Exacto. diferencia den nan opinion paso e tin te maken cu ya norma y balor y di ki, di unda nan ta bini, den cultura, dus e ta, e ta hopi subiectivo, berdad. pero mi ta kere ya en het algemeen bo no ke pa e ai ya hasi malu na hende of naturalesa of kiko ta anto awendia tambe tin ya hopi diskushon tokante e partinan sosial dus kon ai ta interkambia ku nos ya nos samenleving nos nos kon kon nos ta tuma desishon kon nos ta bai vota kon nos ta hasi kiko ta. Dus ya, kon pa bai om ku e parti etiko ta e ta bo tin ku wak per situatsi. Dus ami ta kere bijvoorbeeld ku awoki tin hopi AI ku eigenlijk nan ta bezig ta desplasa of remplasá hendenan ku tabata tin e trabou. Manera hendenan eskrtornan pero tambe hendenan ku e profeshon manera grafik desainernan of artistanan. Anto eseinan ta juist e kosnan ku Ta eigenlijk diep den nos como ser humano, ta algo cu nos ke haci pasobra ta nos pasion, anto e ta duna nos voldoening. Dus ami ta kere, ya, mi no sa ken of con bo tin cu set un limit, pero mi ta kere cu poco cos eigenlijk bo no mester traha AIP of bo tin cu haci'e di un tal manera cu, ya, e no ta. E no ta nadelig pa pa ser humano. Bo ta haya bo mes den constant battle cu bo mes. Pasobra bo eenmaal bo eenmaal bo ta develop, mi ta magina mi cu abo ke, bo bo den bo man bo tin algo cu bo por programa pa haci cierto cos. Bo ta den constant battle cu bo mes, mane e eko cu no tin mag. Of okay, this is enough, pero Si mi hasi esaki nos por bo tin e momento na ei tempu mes? Mi ta kere awendia no echt, paso ya dor ku mi ta traha ku un mata anto nobody cares si un mata muri. Dus Tin instansha holando si ta kere. Pero lokual tambe mi ta, dus eigenlijk mi trabou aki ta basta Ya, e ta e ta applied si, pero e ta hopi teoretis tambe, pasobra nos ta papiando di hopi bia tin un pregunta kon esaki lo ta posibel, anto tin ya kaba henter un onderbouwing di dikon nos lo kere, anto dikon e lo ta bon pa nos. Dus mi no ta wòrdu konfrontá hopi bia nos bisa den mi trabou diario cu e problemanan etico pero ya ora mi bin cas anto mi wak den noticia of mi wak riba redes bo ta mira ya hopi otro cos ta tin un ten por example mi ta mira hopi ya abusacion di e AI cu ta haci automatic facial recognition ta wordo usa door di polisnan pa ora nan bay protest nan despues nan ta wak ken ta ne protest anto nan ta aresta nan of algo asina dus mi ta kere ya bo ya meskos ku e EU AI Act tambe bo por pone e AI nan den diferente kategoria anto ya mi tambe ta di akuerdo ku poko di e AI nan bo no mester e riesgo ta inaseptabel awor ya e klasifikashon tambe di kiko ta inaseptabel esei tambe por kambia depende si depende ken ta trahe leynan ku tin, sí, ken ta tuma e desishon. Pues por ta si bo tin, ya, hendenan ku ta mas, kende bisa? Conservative, e lokual ta inaseptabel ta hopi otro. Pues, ya, mi ta kere e lokual ta masha importante mes pa ahi, semper, ta e demokratisashon. Tur hende mester tin. un ya un bon idea di kiko e AI ta ke por hasi pero tambe aseso na e AI. E AI nos ta nos ta kuminsá nos ta kuminsá ku AI act p'e nos yega nan mi ta disa puntra bo tokante di e un mets mas ku nos a tin ku hopi bia bo a splika wòrdu ku bo ta bo por yega un kaminda ku e AI por perform certain tasks manera mi a mata pa bo. Awor ki nos a mira con e robot di Elon Musk tambe tin tin te gando inanan cu e por haci cierto cosnan pa awor di un butler na cas. Cu at some point bo por tin un un AI cu ta haci operacion. Mm, si, si. Nan ta existi caba, si, si, Exactly. si, si, si. Exactly. Awor bo ta kere cu nos ta yega un caminda cu nos su erg preocupa cu nos trabounan cu nos tin awor aki ta in jeopardy? Ah, ta tin un tenglan bo a bisa ku no, pero ta paso mi no por a, anke mi tabata den, ya mi ta den e vlti, pero mi no por a echt ya imagina ku e lo juist tuma e e, ya e werkzaamhedennan ku no staña leuk, òf ku no, ku ta parti di kere kultura básiko ser humano. Dus awòkita mi, ya mi no ta echt durf di bisa si of no pero mi ta mira si cu e idea di AI lo ya remplasa hopi trabounan cu awor ta wordo hasi door di ser humano mi ta kere si ta echt hopi berdad dus ami no ta kere si ta un un mito mas pero tambe e hopi hende ta bisa cu si pero e ta traha trabounan nobo tambe. Esei ta bèrdat, pero e e ta manera un piramide. Dus e ta birando e e e montante di hendenan ku bo mester pa hasi e trabou ta bira ménos, ménos, ménos, ménos. Dus ora mi tambe ta, ya mi ta puntra mi mes, bon, kon ya kon ta aki aki sinku aña? Pasobra awaki tambe e develop e e ya e desaroyonan ta bai masha lihia mes. Anto tambe mi no a froa ke lo bai asina lei. Dus e rei, ami tambe personalmente mi ta hei un tiki èng. Dus asta pa mi trabou komo un hende ku ta un ònderzoeker den AI. Dus ami persoonlijk tambe semper mi ta bese ta wou, oké, bon, kiko ta mi vòlgende stap? Kon ami por hasi mi mes a stèl yu for mañan tin un AI ku por hasi mi trabou mas mihó? Sino ke men ku un mes ora ami ta out of a job. Um, promé stap ta pasobra manera si, uh, be aware of it. Second step ta kon ami por provecha di dje. Third step ta kon ami por now, sabiendo tur esakinan, um, kiko ta mi rol in the stop pa ami a hasi mi mes, um, ya. Non-obsolete. Non-obsolete, si. Si. Si. Si, no, si, bèrdad, un, un kos ku hopi hende, foral na Kòrsou, paso e, e trabounan ku tin hopi repeticion, nan ta trabaha ta mas in jeopardy. Sí, Suma, sí. e ta un simple reoccurring, dus kon un task ku bo wa do automatisa. Sí. Atom de kere, min ko ku bo wak industriële, industriële eh, automatisering, tambe hasi mesun kos ku hopi ta bou, Sí. asem- assemble stuff tambe a kai afo paso a bin algo ku ta ser mas eficiente. Sí, sí. Nan Sko? ta- sí, mas eficiente, mas lihe. Nunca e machine no ta cansa. Machine ta cansa. Nan ta haci menos fout.

kita avans'é mas lia posibel. A mi también a caba que ta bay e desaroyonan ta bay masha lia mes. Ya awaki tambe ya e latest hype awaki ta deepseek cu ta paso den un ya hopi den for di mi ta acorda ki dia pero poco a mi paso a mi kier binti bintidos. Fe fe dia ChatGPT a sali. Tur hende um, ku no tabata den AI, esei tabata eigenlijk nan promé stap of asina nan sera konosé ku AI. Ke men, ah, mi po chat ku AI. Um, pero tur e teknik nan ku ta isisti promé ku e sun ku yama DeepSeek a sali, nan ta rekeri masha tantu compute power, Ek timia nan, um, ora nan hasi e estimashon di kuantu um, koriente mester pa tren, nan ta bisa ta un, ta e montante di koriente di un nashon chiki. Dus ta eigelijk, ja, waar zijn we mee bezig? Anto, e kos nobo di DeepSeek ta ku, ja, e ta eigelijk hasi uso di e modèl grandi, nan, pret manera destilá nan. Asina mas chikí anto bo por draai riba un computer cu ta hopi mas eficiente. Dus e realmente pensa oké den futuro nos ta haña eigenlijk AI den tur cos pasobra e ta bira hoon hopi mas eficiente. Dus ami ta kere si por haci e ya e techniek mes e algoritme mas eficiente bo por draai riba tur cos Anto esei lo esei ora manera ta mi no ta cuadra precies ken pero tin un hende cu a bisa AI is the new electricity anto esei ke men gewoon cu ya tur cos cu tin un of otro stream digital por tin un AI den dje dus asi ya. Exacto pero ami ta haya straño con lihe nos a acepta AI y nos a integr'é den tur cos. Con liy'é. Sí. Mane. Yo tin abo nin choice. Sí, pero mane tin ho- hopi otro cos cu ora un cos nobo sali tur e ta mane hesitant like mane. E Google glasses. Exacto, like ora e e cu a sali like tur e ta mane ah eh okay pero bo no a gana use dat. Ja, principio di proba cu. Pero. Esaki like el a bai asina li'e. E adopt e e adoption rate ta ta li'e. Pero si bo e para cu por ejemplo pa nos tuma voorbeeld chatgpt awor. Si un hende cu no ta usando chatgpt awor aki den su tabao tin e ta mas menos eficiente. Pasobra un hende cu ta uze Por hasi cierto testnan hopi malia cu e. Si no e scribi un un email of algo asini, enton mi ta bisa gewoon ey mi ke esaki den mi email, mi ke pa e email feel asini aki, mi ke pa con con convey esaki. Tin un hora ami tin e fantasia pa mi bay scribi e cosa ey. Mi ta benta e con ey den e coi pa mi, e ta si rap, unico mi ta hasi ta, ok, no asini no, enton bo mande. Ki men, bo ta, bo, bo ta ña bu, si bo abo no sie, bo kolega si ta sie, ah, bo ta kai atras. Bo si, bo ta, e society di ta sali mane forsa bu, ando bo telefon tine, tu ko, tu kaminda bo tene. Pero bo san konosé hende ku no ta usa chat gpt? Si. Pasobra mi tambe konosé hende anto. Dus mi mi ta kere dor ku ami ta manera den un bòbel, dus mi no sa portá bosan tambe, ta parse manera tur hende ta usa chat gpt, pero si bo sali for di e bòbel tin hopi hende si ku tin e opinion ku nò, mi ta komprondé kos aki, e kos aki ta un tiki èng, mi ta mira kon e ta bese ta, ya, disrupt. Sí, sí, sí. Hopi cos, dus a mi ta keda leu for dje. Dus mi ta kere tin, lo cual mi ta kere tambe a eigenlijk dragen bij na e, e, e, e adopcion di e tecnologia ta con, ja, big businessnan a mira e oportunidadnan cu t'ei, anto nan a, ja, investi, inverti masha tanto cent mes pa E teknologia sigui bai, sigui bai, sigui bai. Anto esei ke men ku nan ke bend'é tambe komo un produkto uiteindelijk, dus nan ta hasi propaganda òf ya, nan ta nan ta purba hasi'é mas popular anto mas ya adoptable. Si, aksesibel, pasobra nan ke sa nan ke sa lansa merk afu. Si. Nan ta basta investera bai den hende e beki, no? Si, esei mi ta kere ta un ta un un.

Exacto. You're basically 10 steps behind. Exacto. Entonces, AI a word adoptado in everything, including security. Pero ami, at the same time, but I think about, ja, ami ta hopi privacy minded. Mm -hmm. So, mm -hmm. ami ta mane, think about twice, think twice, ora mi ta mane, usa un tool nobo. Sí. Cualquier cosa que mi usa, of con e tool e ta colecciona abo informacion, que ta hace que informacion. Ando, pero Es AI aki mane chat gpt hopi hende no a need think twice el a sali tur hende mane jump on it integrate it into everything anto despues tur hende mane pensa ah wait kon e ta bezi ta train su AI model so kon awa ta ki awa ta pensa tocante like e material cu mane compania mane chat gpt a mane colecciona pa usa pa train su model like E parti ei ami ta haya that's not ethical pa mane home kue everything copyrighted material ku usa pa train su model anto despues now Sí. awaki nos tin ku pensa like anto nos tin ku bai cuestiona dikon el a sie e tin mag of no Dus den Al- ons den ons kompania nos tin ehm ya nos tin un legal department ku eigenlijk e ta hopi on the safe side ehm manera ora ChatGPT a sali, anto nan a komprondé ku an, esei ta algu ku hendenan por usa intern, por ta nan por mes ora e idea tabata ta, kiko ta pasando eigelijk ku e data di nos klientenan? Esei tabata e promé e promé e promé e thought. Anto ri nan a bisa nos, sí, ora bo por bo por usa ChatGPT, pero ora bo ta andando ku data di kliente, no mag. E di dos stap tabata pone chatgpt on premise, dus dus ku e data ta keda intern, e data no ta sali for di nos kompania. Pero ainda mi ta mi repará ku tin hende na mi trabou, nan ta usa hopi tools manera Grammarly. Grammarly tambe ta un AI. Anto e ta lesa tur bo data, tur bo data, tur bo konan, anto m'a puntra mi, e ta mi mag di usa e konan? Di no, no mag. Dus, ahi no ta chatgpt so. Exacto. Si, si es un problema. Dus anto ami personalmente, um, ami ta usa chatgpt, um, ja, apart eigenlijk. Dus, um, si ta algo di compania, mi ta usa e e local chatgpt nos laga bisa si ta algu manera mi ta purba compronde un un un research paper un articulo of algo asina anto ya bo por usa chatgpt di diferente manera pa compronde kico bo ta lesando anto ta bai hopi mas lie cu djis prente paper lese of un lese digital mi ta usa leteralek chatgpt mes. Anto ya dus dus anto ami tambe mi no gusta integra hopi di e AI tools nan i ei manera den mi email riba mi telefon um manera aki nan tambe mi kasa ta bisa mi ah nos mester kumpra un manera un Alexa of un Google home of algo así mi bisa no mi no ker kune pasobra mi sa ku ta great mi por djis papia ku nan pero Ami no mi sa e ta hasi mi masha incomodo mes cu um ami no tin ya bo bo ta kere bo tin control over de tecnologia pero door cu bo no a trae bo mes bo no sa of bo ta bo ta vink e e e of move e conopje cu ta bisa do not listen of kico ta pero despues bo ta tende den news cu ah nan haci un fout anto toch tanto hendenan data a leak of kico ta dus ami mi sa ami tin un level di mi ta mi ta excited over di tecnologia mi ta actief den dje mi ta actief tambe con mi con mi profesion den dje pero on a day to day basis mi ta hopi sospechoso. Mi ke doko abo sa wak mi doko abo sa wak beta ben ko ben ko ben ko doko abo den e mundo wala bo dura den e mundo ey bo ta realiza kiko ta un hende ku no den mundo ey no tin e besef ey mi ko ku e ta mi ta snaba de mi ta den cyber security. Ke me eta mira e konan di un otro banda. Sí. Ami ta den in network infrastructura. Ke men siga puntra mi nem di wak e kos e kopanenan. Sí. Tien tine kopone den nan bergen abou den nan den nan meterkast. Mi se di mes pon tin internet den kas, pon tin wifi den kas, basta pa pone kweri. Basta pa mi ta mi ta wak e for un otro perspectiva. P'esei awor ku yami tin miedu di hasi pregunta aki. AU Act, AU, A- AU AI Act. Wak, Nicolita tin un resolushon ku ami ta ami ta haña ku di un banda mi ta haña great ku nan a bin ku e AI Act pa pone guidelines Kosa kon? Rules of engagement, basically. Sí, sí. Pero di un banda, mi ta haya ku dokunan AU a bin su AI Act, sobrá mundu no tin un, no tin e koe ainda. Sí. Di un manera mi ta sinti ku kisas e ta pone ku e ta delay innovation na EU, siendo cu na America, por ejempel, e ta juist bien promoted pa haci mas y mas y mas y mas. Aba ta pensa cu EU èk ta pone cu e ta delay innovation of juist bo ta pensa manera go for it by all means? Um, ja, esey, hmm, depende con, con bo defina innovation. Dus,

e face recognition dus por ta tambe ta bisa ok por ta tin un phd ku ke estudia esei na bisa no esei no mag dus esei mi ok e por imparte pero mi ta mira mas at least den e circle academico ku a walk y door ku e idea di ai den samenleving ku ta wòrdu apliká ta hopi mas konkreto ku poko aña pasá. So poko aña pasá ya ta tin inter e kos di e GDPR sí, pero ainda tabata un tiki vag pasobra e AI no tabata tantu den lokual nos ta hasiendo day to day. Dus awoa keda hopi mas konkreto, dus mi ta kere awoa ku e onderzoeksvraagnan tambe bo por motivá nan hopi mas for di un Ya, un real world perspective di kon nan lo ta importante pa studia tal i tal kos. Dus mi ta mira esei komo un side positivo, si. Pa loke ta, ya, ta, ta, ta negoshi ku kompanianan kesei, malesa tambe pasobra mi no, mi no sa hopi di e EU AI Act, pero mi sa si ku e idea ta pa ora e ta e fully implemented den binti binti i seis mi kier sa, ku e lo wòrdu, ya nan ta nan ta tira bisto así riba e kumpanianan ku ta usa ai. Anto si nan haña ku bo kibra e leinan, bo por haña un buto di, mi ta kòrda, trinta miyon òf algu asina, òf seis pòrsènt di bo di bo revenue. Esei ta masha grandi mes. E ta den EU? Esei ta den EU, sí. Dus. Mi ta kere manera mi ta kere den mi kompania nos lo tuma e kos masha serio mes anto ku ya bo ta haña mas nivel di burokrasi anto esei si mi ta kere e por ya e por delay e desaroyonan. Por ta no di e ai mes, pero e aplikashonnan ku ta traha riba e ai òf ku ta ku tin un parti ku tin un ai integrá den dje. Exactly. Sí. Dus mi ta mira esei sí. pero, ya, dor ku EU tambe ta awòkio mi kèr sa e ta wòrdu mirá komo un, ya, un sorto di, ya, first world country progresivo, un voorbeeld. Wat staf. Dus mi kèr sa e intenshon tambe ta pa inspirá otro nashonnan pa nan mes bin ku nan EU, sorry, AI Act. Dus ya, por ta asina e ta kuminsá. Sí. Kosa así no di sa. Mi no tin hopi background den lei ke No, no, no, no, no, no. Nos nos nos nos tin episode, nos tin episode toevallig un damita kusita den e lei part of AI. Tambe duna un seto insight tambe. Anto e tambe ta leaning more towards Of course, e law perspective. Anto ami ta mas, mi, mi curiosity pa haci uso di cierto cosnan ta hopi grandi. Ke men si algo sali na Merca, qua techniek, features, un bon ehempel e Google su text to video. E koe ta go para mi awesome. E simple idea cu yo por describe un scene, anto e ta bring it to life, para mi koe ta dope. Pero. Bo no mag usa na EU. Bo no mag, pasobra e ta bai contra di e EU Act awor aki, pasobra bo ta bezigda manipula video. Unda di berdad. Pero si mi sina un VPN, pone mes na Merca, sin pa usa e. Ta bene, basically, e ta, bo tin manera bo, bo, bo, bo bypass e. Anto e lo ta haña ku mi ta etis verantwoord bezig. Ora bo usa vpn pa bypass it? Si. Say da. Pero wak, paso at the same time wa e no mester pone algun regla of policies pa kontrolá pa nos por tin privasidad, pa nos tin human rights. Paso si no e AI development cu you so love it's going to e ta bay kita tur esakinan away No, mi ta, from you. ah, otro vez, mi ta eens cu mester tin guidelines. Exactly. Sí, pero mi ta cu tú en mester tin guidelines. eh, oye. That's, Pero- pero también wat- coco, también coco abo di Bo ke- straf. bo ke pas mundial, of course. Sí, también coco, también coco sí abo na mama, mama na bisa abo, Bo mag e sali pafó paso sol a baha. Pero bo bini primer bo bisinan nan siti pafó ta un gana. Bo mende bon di con bo ta con e feeling ey bo ta haña. Mi ta comprende. Bo ta feel left out. Ta feel left out. Pero e ta miño pa bo ora bo ta paden awor aki. Bo ta solo den mi mama. Exactamente. Ah. Pero tambe tin um bo mira un discusion tambe online caminda nan ta bisa cu um. kompanianan di AI òf ku ta usa AI òf ku ta eksportá AI, dor ku tin EU AI Act, nan mester mantené nan mes na e reglanan di e EU AI Act. Esei ke men ku nan, ya, nan nan parti di e esfuerso den e kompania lo bai ta pa sòru pa e reglanan ei tei. Anto ku. Op een of ander manier, dor ku nan ta bezig ku e leinan matene nan mes na e leinan kaba, esei lo somehow lead to ku e kompania en general lo ta bai om mas etiko ku ai. Mi no a volg e redenering helemal, pero tin hende ku ta nostalgia optimista asina. Si, pero Mane mi sa cu tabata tin EFF like e un organisacion cu ta mane wak tocante privacidad online internet etcetera tabata tin AI policies cu google cu Amazon a mane stel voor like un par de aña pasa anto despues di un aña nan ta mane check in hey con ta bayendo esaki anto nan ta mira cu Amazon y Google nan tur dos a bandona e proyecto ei completo nan ta manda nan hobo na na nos no ta hou nos mes pa sor pa AI keda etico nos ta bay pa innovation mas lia posibel anto riba taña cu fuera esde humanity esei ta keda. Humanity is not good for business. Ja, sí, ja. Ethics is not good for ethics is not good for business. Ja. Danki pa sinoniza e episode aki di Tekimentu. Nos spera bo san enjoy. Si bo san ke sa mas tocante papiamento.ai, bo por letterlijk subi website papiamento.ai. Bo por reach out. Si bo ke contribui tambe, manda un email anto dor a como tambe bo por aporta na e proyecto aki. Nos lo catch bo san den e siguiente episode. No lubida di. Like, share, comment y subscribe. Anto nos a mira bo san den next episode. Ami ta Jurgen. Ami ta Lidia. Esaki ta Tekiamentu. Bye. Bye.